ta ku titsongahata. Seven, a engeta a byela lava vitaniweke eswakudyeni loko a vona hi laha va ti hlawulelaka switshamo swo rhanga ha kona a ku eka vona, ku nga ku loko munhu a vitaniwile eswakudyeni u nga tshuki u ya tshamisa exitshan'weni lexo rhanga, swi nga ri leswaku kumbe a nga va kona la ku tlulaka hi ku chaviwa, la vitaniweke na yena hi n'wini wa nkhuvo, kutani la nga n'wi vita na wena a nga ta ku byela a ku, Sukela loyi exitshamo lexi kutani u ya tshama u ri ni tingana exitshan'wini lexi nga endzhaku. Kambe ku nga ku loko u vitaniwile u ya tshamisa exitshan'wini lexi nga endzhaku leswaku laha ku vitaneke loko a ta a ku byela a ku, Nakulorhi tlhandlukela ehenhla, kutani kwalaho u ta dzunisiwa emahlweni ka lava tshameke eswakudyeni na wena. hikuva un'wana ni un'wana la titlakusaka u ta tsongahatiwa, kambe un'wana ni un'wana la titsongahataka u ta u ta kurisiwa. Kambe a ku eka loyi a n'wi vitaneke, Loko u endla nkhuvo wa xifihlulo kumbe wa xisalelo, u nga tshuki u vitana vanakuloni kumbe vamakwenu kumbe maxaka ya wena kumbe lava fuweke lava u akeke na vona, swi nga ri leswaku kumbe na vona va ta ku vitana, va etisa swa wena. Kambe loko u endla nkhuvo, vitana vapfumari, ni swilema, ni lava khwitaka, ni lavo fa mahlo, kutani u ta kateka, hikuva va pfumala swa ku ku etisela swona. hikuva u ta etleriwa hi siku ra ku pfuka ka lava lulameke. Hi vito ra Yesu, amen. I marito ma Yesu la ka buku ya Lukasi leyi yi vulavulaka hi ku titsongahata. Ku titsongahata loko Yesu a vulavulaka hi kona laha swi ri Yesu minkarhi yo tala ni tala ku swi vula a nga yi hi nghohe laha n'wina mi nga vulaka nkarhi wun'wana mi kuma ku yesu hi siku rero u humelele ku a va kusuhani na n'wina mi n'wi vona nghena mutini lowu n'wina mi nga ngheniki kona hi ku kumbexani a mi hlamulani na vona kwalayani yesu a fika a nghena a nga yi hi swona leswi wena u swi anakanyaka a tshama na vaoswi a tshama na swisiwana a tshama na vasandzi a tshama na vona hinkwavo mara vanhu valava a va endla vudyoho byebyo yesu a va vula ku i tinyimpfu leti lahlekeke leti a nga na mhaka na tona ku na tona a tlhela a tikhaima ti vuyela aka xikwembu hi vito ra yesu amen laha a vulavulaku mhaka leyiwani loko a ta va a vitaniwile kumbe ku rhambiwa kumbe ku komberiwa hi wun'wani munhu ku wena yesu rabuni kumbe rhabi ni swi rhandzile ku u ta u ta tshinela emutini wa mina hi ta hi ta dya na vanhu lava ni nga va vitana kumbe ku va rhamba loko yesu a fikile emutini wa yena wa halahala wa swi vona hi ku yesu xin'wana lexi a nyikiwile xona kumbe a ri na xona ku sukela evutsongwanini kumbe hi ntumbuluko wa yena hi ku a huma ematilweni ku sukela khale ya kha hanya a ri matilweni hambileswi vanhu hinkwavo va nga endliwa emisaveni va fika va hanya mara loko yi vulavula hi minkarhi yo tala yi ri a ri kule ka a ri kulu ka abrahamu ka muxe ni ka hinkwavo lava hi nga va anakanyaka swi ri hi ntumbuluko wa yena ku sukela masunguleni a ri munhu loyi a kota ku kambisisa etimbilwini na ku vona emianakanyweni ya vanhu leswi vanhu va swi hleketaka loko a tshamisini kwalawani endyangwini wa muti wa munhu loyiwani wa xiyaxiya u vona ku vanhu lava va nga tala i vanhu lava va tivanaka na munhu loyiwani hi ku ya hi vuxaka na hi vuchomi na hi ku fuwa mara lavani va swisiwana a va kona exikarhi ka hlayi layi ri kona kwalaho A nyika ku ke dyondo a nge, Swi pfuna yini ku loko munhu a vitaniwe entlangwini a fika a rhangelela a teka xitulu lexo rhanga xa le mahlweni because nkarhi wun'wani u lava ku tshama kusuhani na n'winyi wa wa wa ntlangu kumbe na n'winyi wa wa swilo leswi swi swi nga tlangiwa kwalaho u nga kona hi siku rero kumbe wa n'winyi wa muti wolowo u nga vitaniwaka wona swi pfuna yini ku rhangelela xitulu xa le mahlweni hi ku loko swi ri sweswo n'winyi wa muti yaloye. Loko ku ri ku xitulu xexo a xi nga vekeriwa n'wina ivi a a ta ka wena a fika a ku, No, Vukela, kwalaho u nga tshama kona i xitulu xa maswindzu, xa wena ni xi vekile ndzhaku le, ni kombela u suka la mahlweni u ya u ya tshama ndzhaku. A nge, Sweswo ku rhangelela kumbe ku tikurisa swi fananisiwa na swona sweswo swa ku munhu a rhangelela a ya a tiveka mahlweni, ku ri ku a hi kona laha a nga vekiwa kona. hi n'winyi wa tiro a nge swa nyumisa loko u fika u susiwa u tekiwa ya vekiwa ndhaku swi antswa ka loyi a susiwaka ndhaku a ya ya vekiwa mahlweni because u ya a kha a ba na swidinge because a ngo yo susiwa mahlweni a tlhelerisiwa ndhaku u yo tlakusiwa hi vito ra yesu amen a ku laha ti kurisaku u ta tsongahatiwa kutani loyi a nga a titsongahataku hi yena la nga ta tlakusiwa Sweswo swi vula yini na? Hambi namuntlha loko ho kombisa hi swiyimo swa vanhu, a swi lavi hi va na manyunyu kumbe ku hleka van'wana lava pfumalaka loko hina hi kha swi hi khulukela swi famba kahle. A ho khensa ku katekisiwa loku Xikwembu xi nga hi nyika kona hi swe switsanana hi nga na swona. That's why le ka 8 a ka 17 loko ku nga ri ka 11 ka Diteronoma yi vulavula timhaka teto ku hi ta hinkwaswo leswi mi nga na swona, Khensani Xikwembu, mi ku i Xikwembu ntsena lexi xi endlaka ku vana va va kha va tirha kumbe mukhalabye wa kha va tirha, hambi n'wina hi qovo ra n'wina n'wina mukhongelo mi kuma ku na n'wina ma kha ma tirha kumbe sweswi mi swi lavisaka xiswona hambi ma xavisa, hinkwaswo swa famba. Vulavulani ku i Xikwembu ntsena xi mi endlelaka sweswo, hi ku loko munhu o tiveka emahlweni a ku, i matimba ma mina na ku swi kota ka mina swi endlaka leswaku vana va mina va tirha va ya na lomu swikolweni ma va vona va dyondzile va tirha kahle va na mimovha na na mimiti, i ku ti kurisa na ku ti kukumuxa ene swi sweswo swi nga endla ku ku katekisa koko loko u ku vonaka ku kha ku huma ka wena kasi ku huma ka xikwembu ku ya ku ya hangalakisiwa hi ku wena u ti rhangisa emahlweni ivi u teka xikwembu xi siya ndhawu aka hinkwaswo leswi u nga na swona loko hi ya na yona mahlweni yi nga heleli layi laha hi nga hlaya kona u va nyika xifaniso u ri siku rin'wana munhu u endlile ntlangu ku fana na wena kulukumba hi ku u sorile timhaka ta munhu loyiwana ku wena na ku vona vanhu lava hi nga tshamisisa na vona laha before a ya endla xifaniso ri la u ni rhambini na swi vona mara vanhu lava hi nga na vona laha mutini wa wena i vanhu lava va tivanaka na wena swisiwana na swilema na vapfumari na mabofu ku hava na wun'we laha mara u le ku endleni ka tintswalo mara tintswalo ta wena ta xota a ti fikeleli ka lava vona va dingaka tintswalo u endlela lava u swi tivaka ku na wena siku n'wana va ta ku rhamba emitlangwini ya vona because va na swona swa la mandleni a nge loko u lava ku kombisa tintswalo swi ri loko u endli mhaka yo fanele wani next time u vhele a n'wi siyela dyondzo next time loko u endla mhaka yo fanele wani landza lava pfumalaka ene lava va pfumalaka swi tivi ku Swi nga endleka va nga ku vuyerisi leswi wena u va endlelaka swona mara u swi tiva ku ku kateka ka wena ku ta ta ku kha ku huma hi le fun'wini ya le matilweni because u le ku kombiseni ka tintswalo ni le ka lava pfumalaka lava va nge le ku swi dingeni ku tlula lava u nga va vitana hi vito ra yesu amen loko yi helela kwala yi nga dlina kona hi ku hlaya loko mi yi hlaya mi ya mahlweni na yona ku sukela kwalayani u vulavula hi xifaniso mara a ha ri ka mhaka leyiwani u ri siku rin'wana kulukumba un'wana u endlile ntlangu loko a endla ntlangu ku ri na lava nga va rhamba se vanhu hinkwavo lava nga va rhamba loko se ku yisiwa ti-invitation kumbe ku rhumiwa vanhu ku yana ni miya va va tsundzuxa ku tlangu wu namuntlha loko a fika ka un'wana un'wana u ri e na ku xava simu na ku ya ni ya yi vona yi vula sweswi na ku xava simu na ku ya ni ya ni ya yi kamba ku simu leyiwani yi tshamusisi ku yini kumbe yi la ku rimiwa kumbe yi la ku endlisiwa ku yini loko a suka ya ka un'wana a fika na yena ku mina na ha ku teka sati ni nge swi koti ku ni nga ku sukela ni ya ni ya ni ya ni ya fikelela kwale tlangwini walowo loko a ya ka un'wana un'wana yena vula swin'wana hinkwavo ka vona va n'wi jikela lava nga va rhamba ene swakudya swi tele yesu loko a ya mahlweni na mhaka leyiwani u ri ka kulukumba loyi a ku ka malandza ma yena fambani mi ya mi ya vitana vanhu lava va nga kona masinagogeni un'wana na un'wana yaloyi mi nga ta n'wi kuma n'wi vitaneni ku a ta mi ku ku na swakudya hosini ku ta ku ta ku ta dyiwa a swa ha khathaleki ku mi kuma mani na mani va ya va ya va vitana vanhu lava va kumaka masinagogeni va nga tati switulu leswi a swi ri kona tlangwini A vilelaka ku swakudya swa ha tele leswi ta bola, yanani futhi, yaloye mi nga ta n'wi kuma, swi nga khathaleki hambi u le masin'wini, hambi u famba patwini, hambi u khudzele, n'wi kokeni mi vuya na yena, ta ta tshama laha a dya swakudya. Se swi hi vuyisela ka dyondzo liyani ya ku nkarhi wun'wana u nga langutisa vanhu lava u va vonaka va ri vona mahlweni ka wena, u nga titshega hi vona, kumbe u va vona ku va ri vo tiya ku fana na wena, siku rin'wana va ya va ya ku khomisa tingana. va nga fikeleli ka leswi wena u nga va vekela swona kumbe u nga va pimela swona ku halava va ta humelela swi nge tsandzi va tsandzeka mara vanhu lava va vonaka hi masiku va nga ri chumu ku va vona va va ku chumu because luyani vanhu lava va teka va nga ri chumu because a nga va rhambi hi masiku va hetelela va va ku vona va ta va ta n'wi sevhela swakudya ku swi nga boli mara va tidyela loko hi hlaya ka 10 ka 25 Hi vulavula hi yini la hi vulavula hi ku titsongahata na ku hanya kahle na vanhu hinkwavo na ku loko u katekile kumbe loko wa ha ri avusiwaneni loko u ri vusiwaneni u nga jelazeli lava nge le mahlweni hi ku katekisiwa loko u katekisiwile u ri mahlweni ku ri na lava nge le ndzhaku u nga vulavuli kumbe ku tsanga kumbe ku andzamayina kumbe ku va tekela hansi lava nge le ndzhaku ka wena hikuva wena u katekile swi ri n'wana a vi munhu ka wena xirhu hi xirhu loko hi hlaka 10 ka 25 ka luka loko yi vulavula hi xifaniso xa musamariya vakulukumba van'wana siku rin'wana munhu u humile mutini wa yena a famba a ya lomu a ya kona a ya ya hlangana na swigevenga vonani loko a hlangane na swigevenga ku humelela vavanuna va ringanaka vanharhu wo sungula wa ta loko se a hlangane na swigevenga kulukumba loyi vaviseka va n'wi siya kwala ndleleni wa ta wo sungula a fika a n'wi langutisa yi ri a cocovela kumbe a nyiza hi le tlhelo a chava ku nghenelela ka mhaka ya kulukumba loyi a nga vaviseka nga tlela hansi na un'wana wa vumbirhi wa ta na yena a jika yena ndlela ku hetelela ku ya ku ya fika un'wana wa vunharhu na mfundhisi kasi u hindzile hikwalaho na yena mara a nga n'wi pfunanga ku ya ku ya fika wavunharhu wavunharhu loko a fika a fika n'wi langutise va n'wi twela kusuwani mara a nga n'wi tivi o va munhu ntsena a n'wi layicha mbhongoleni loko a n'wi tota toti murhi murhi yi ri bibele yi n'wi rhwala a ya ya n'wi yisa ka la n'wongola a fika ku ni kombela muongola munhu loyi a no va na vuxaka na yena ni n'wi tivi ni siya a siya na mali hambi tifadeni timbirhi a ku loko yi xotha mi ni byela ni ta vuya hikwala mundzuku ni ta tlhela ni fika ni hakela mara a nga n'wi tivi sweswi leswi nga kona vuxaka lebyi nga kona lebyi yesu a basopisa munhu loyiwani swa ku ya hi nghohe a hi swona leswi leswi swi nga tala masiku lamawani vuxaka bya kona byi ya hi ku endlelana lava ku endlelaka swi ri munhu u khomelela ngopfu ka vona ku va endlela lavan'wana va pfumalaka va vekiwa ndhaku because ku yini lexi a nga ta ni pfuna hi xona hikuva pfumala no pfumala ya luyani u tshamela no kombela ka mina masiku hinkwawo ma ta chuvela ra ha tshami mara chukela rero mali ya ku ku xaviwa chukela kwala ka wena swi te hi xikwembu mara chukela u vona ri fanele wena ri ene nkarhi wun'wana mi kuma ku phela nkarhi wun'wana loko mo langutisa kahle na n'wina chukela mi kuma ku mi tshami mi ri kombela khale swilo swi nga fambi ka van'wani vanhu mara namuntlha wena wa swi hleketi sweswo ku lavona va kombela hikuva va tikeriwa swi fana na swa mina sweswi a swi tikisa yi swona khale Loko hi hlaya ka Galatiya ka sikisi from verse 1 yi ri rhwalelani mindzhwalo swi vula yini leswi na swi vula timhaka ta ku ku tikeriwa kumbe ku famberiwa swi humelela evanhwini mara lava swi kotaka va nga na mandla ya ku pfunana lava nge le ku tsandzekeni a hi pfunaneni because hi leswi yesu a lavaka swona hambi wa khongela hambi a wu khongeli hambi u pfuna munhu wo khongela hambi hi wena u khongelaka u lava ku pfuna munhu wo ka nga khongeli loko u swi kota n'wi pfuneni hi ku hinkwenu handle ka ku tirhisa vukhongeri hi endliwe hi xikwembu hinkwenu u ni hetisela hi mhaka leyi loko yi hlaya ka two from verse one ka yakobo yi ri ba ximalanzi kun'wana loko nghena munhu laha va ri vambirhi ku ri na xitulu xexo lexi xa vuhosi lexi xi ri xin'we ku fika xisiwana wa pahla yo handzuka nkarhi wun'wana a kha a nwiwa na makhele a fika a nghena ku ku endhawini ma nghena nghena a fika a tshama laha hikuva mi languselanga un'wana a nga ta a ndzhaku ka yena ku ya ku ya nghena xifumi xi fika xi paka movha laha gedeni xi nghena ku nuhela na ti-perfume ma n'wi vona na lomu titiweni yi ri a faki na ti-ring lomu a mbale na thangu leyo totswa na suti ku ri na xitulu xin'we n'wina mi fika mi byela luya wu basuluka lama kusuka pfa u tshamela hansi laha ku ku tshama lava taka laha yi ri a mi yi nghohe sweswo na Namuntlha munhu loyi mi nga n'wi langutisaka a kha a nga pfuni nchumu mi ri siku rin'wana u ta n'wi pfuna mi ngo swi vona swi nga tshembisi sweswi loko hi swi vulavula mara siku rin'wana mi ta swi vona a va kha va vulavula hi nhlambhu ni ku va ku a ku ri na nkulukumba un'wana loko mi n'wi langutisa mi ta mi twala na vusiwana a hlomula na mbilu mara vonani sweswiwani hi vulavula hi ku u sungule yindlu hi nkulukumba hi ku swa le ndzhaku i swa khale mara loko ku langusela ku fikelerile ku swilo leswi a swi khongelela munhu swi ya swi ya humelela wa rivala na maxangu hinkwawo wo sa wu hlambanyisa ku yi hlupheki ngopfu yini mara se u kha u nga yi hlupheki u kha u dya kahle hi ku nkarhi wa wena wu fikile so a hi endlelaneni hi titswalo ma ni khensa leswi mi kha mi swi vula a hi endlelaneni hi titswalo hambi munhu mi ya mutini wa yena mi yisa xikhongela fika humesa mati a yi vulavuli hi swona hikuva emimitini ya hina hi totela swikwe na ti-peanut butter hi nyika vanhu va dya a tlhava na xivindzi xo rhamba xikhongelo a kha swi ta vula ku hi nyika mati mi endla ku vanhu se va nga ha teki xikhongelo ene ene swin'wana leswi swi karhataka phela nchumu wa sungula hi munhu a ri un'we ivi u a vuyisa ka lava mo xavula nchumu van'wana lava va nga swi koti ku hleva va ta va ta vula va ku phela lava gumbuleni vanhu ku waya mi humesi mati mara ta xi teka xikhongelo mi nge xi teki ku swa le mandleni nkarhi wa ku hava se muti wu nga ha voningeriwi hi ku lava va na ku vilela lawani so a hi endleleleni hi tintswalo ka hinkwaswo lava swi kotaka hi lava swi kotaka un'wana loko yi hlayile lava vulavulaka dyondzo a va pambuleli lava nga swi kotiki ku vulavula lava va endlaka yinini a va pambuleli van'wana hi leswi xikwembu xi lavaka swona se xikwembu a xi katekisi ndyangu wa n'wina hinkwawo um na vana um hi ku ya hi sweswi mi nga swi hlamulisa hi swona loko ni kha ni khongela kwala um na mina va ni kha ni vula sweswo ku hi teni kwala lava xin'wana xi cinca loko hi ta va hi fambile kumbe loko hi nghenile a swi ololoki swin'wana xikhongelo xi nga vi xikhongelo ntsena lexi taka mara mi kuma ku a ku nyakazi nchumu mm. khensile swinene hi wona marito lamanene na wona hi vito ra yesu amen Thank you.